Dúnya múhit, júzdim tasqın aǵısın. Ushıratpadım toqtaytuǵın jaǵısın. Jol-jónekey sálem berip ótsem dep, qaǵıp kirdim. yarım asır qapısın. Ne bir doslar árman etti keliwdi, Joǵı sóndi, kórmey ketti eliwdi. Ayǵa jetken kóz toymastay zaman bul, Júz jasta da hesh kim súymes óliwdi. Hár bir kúnim ómirdiń bir gerbishi Hár birewdiń keler bunı órgisi Bir ásirdiń dál ortası usı dep Mine, mınaw ólshep qoyǵan belgisi. Hámme, hámme júrip ótetuǵın bir tóbe. Ómir barda baxıt penen mártebe, Búgin mine eliw menen xoshlasıp alpıs jaqqa atlanaman ertege. Egiz tuwǵan quwanısh hám qapalıq. Kún artınan kúnler keler taqalıp, Hár batqan kún julıp alıp ketip tur Ómirimniń bir gerbishin qoparıp. Aldıma da názer taslap qarayman, Barsa kelmez taw kóriner qarayǵan. Soǵan jetken ǵarrılıqtıń dáwranın Meniń ózim jigitlikke sanayman. Balalıqtı ǵarrılıqtan jek kórdim. Jek kórmedim, uayımın jep kórdim. Júz jastaǵı ǵarrılıqtıń qayǵısın bes jastaǵı balalıqta ótkerdim. Buwındırıp, jıp jaǵadan asılǵan. Ájel qáwpi ketpey turdı qasımnan. Qılq ettirip, jutıp qoydı ákemdi. Jetim qaldım, balapanday jasımnan. Anam ǵáriyp zar eńireydi egilip. Kózlerinen qanlı jası tógilip. On altıdan jalǵız qalǵan men boldım on bes juldız jer astına kómilip. Qayǵı otı tunshıqtırdı anamdı. Qara úydi qapladı tas qarańǵı. Bulaǵaylı qarlı boran túnlerde Zarlanadı saw qoyǵay dep balamdı. Ketkenlerge janı ottay kúyedi. Men awırsam jáne oqtay tiyedi. Jasta emes, házir ǵana oylayman. Ex boladı eken biysharanıń súyegi. Mıyıq tartsań shaddı qorram boladı. Qabaq shıtsam jasıl gúldey soladı. Jan bar jerde qapalıǵın sezdirmey awlaǵında óksip óksip aladı. Sap júregi órtenipti dút bolıp. Tiri qaldım aqır túbi qut bolıp, Qar ústinde qańbalaqlarday jumalap, Ot basında ayaqlarım shıt bolıp. Esken jeldey óte berdi balalıq. Jigit boldım. Keldi kem-kem aǵalıq. Ákem júrgen soqpaq penen ayańlap jetip keldim eliw jasqa taqalıp. Kúnler ótti kórgen tústey. Belgisiz. Kúnler ótti qaytıp onı kórgisiz. Turmısımda ne bir kúnler gezlesti. Ómirimniń yarımına bergisiz. Yadımda tur, men bayaǵı jetimmen. Jetimlerden talay jaysań jetilgen. Bul zamanda súyiwshi kóp balanı. Anasınday shorpıldatıp betinen. Jurtım meni shayır dese, shayırman. Ne dese de pármanına qayılman. Bawırmanım mektep penen internat jetimlerdi jetimlikten ayırǵan. El súymese, meniń jayım tórmedi. Biyik baxıt qıran qustay órledi. Bir ármanım mártebemniń asqanın atam menen anam ǵáriyp kórmedi. Alǵısım kóp doslarıma, xalıqqa. Hesh kim sirá názerden tıs qalıp pa? Tiri túwe batıl bolǵan Berdaqtı biziń zaman alıp shıqtı jarıqqa. Júregimniń túpkirinen shıǵarǵan Mápi ushın jaratılsa shıǵarmań. El alǵısı meniń ushqır qanatım ele talay sharqıwlarǵa shıǵarman. Quwdıń kórki kók shalǵınlı kól menen. Erdiń kórki adam menen, el menen. Dúzin tolıq aqlamadım jurtımnıń ele talay qarızım kóp bermegen Qushaǵıńda oy kórisim keńeygen El miyrimin jan anama teńeymen Jurt shadlıǵı jalǵanıssın júrekke Jalǵız ózim júz jasayın demeymen. Men mıń jasap, qalǵanda da qatardan Bul dúnyanıń ne lázzetin tatarman? Zamanlastıń hámmesinen ayrılsam, Tap ózim-aq górge barıp jatarman. Men jasasam, doslar menen jasayın. Bala-shaǵa, qostar menen jasayın. Úlken-kishi, qatar qurıbı zamanlas, Qartlar menen, jaslar menen jasayın. Eliw jasta sharshadım ba, taldım ba? Bir júz jıllıq ómiri bar taldıń da, Jaslıǵımnıń sarqınısı ketken joq. Ele talay dúbirim bar aldımda.